Hello tfal! Ftit ta' żmien ilu ħareġ l-ewwel ktieb f'sensiela itwal ta' saħar ta' Petut, ħanurihulkom hawnhekk, li fih għandu saħar tajbin u saħar ħżiena. Dik li qed taraw fl-istampa hija Pinzett. li ġejja mis-sħaħar, mill-familja tas-sħaħar ta' Petut. U dejjem, dejjem fi ġlieda u fi gwerra ma' sħaħar it-tajbin hemm rebus total li nista' nurjulkom ftit ħan niftaħ il-paġna fejn jidher rebus total. Emmu, u dak huwa rebus total u il-ġurdin tiegħu skizzu. Issa, jina l-lum mux ħanaqra minn dan l-ewel ktib għaliex ftit tal-ġemat ilu ħareġ it-tieni ktib li jismu Il-Wit tal-Lupu l-Aħmar. L-ewel avventura bdejna niltaqgħu ftit mal-karattri prinċipali, mal-protagonisti li huma dawn, żewġ titfal bħalkom, Pinzett u Sam, it-tnejn li huma għandhom annimal, kif qed taraw, Pinzetta għandha l-qattus Ravanell u Sam għandu il-ballottra Boċċ. U t-tnejn li huma eh, saru ħbieb u jibdew jaqsmu eh, esperjenzi flimkien, avventuri flimkien. U din darba anka fit-tieni ktieb se nintaqgħu ma' xi karattri ġodda mhux biss ma' Rebus Total imma anka Sahara oħra ħażina. Imma jien ma rridx ngħid wisq, sewwa ħa naqralkom biss hekk ħalli ntikom toma ta' ta' dan ta' din l-istorja, ta' din l-avventura kif ħatibda u fil-fatt se naqra l-ewwel kapitlu. Infakkarkom li l-istorja tkompli wkoll eh, mill-ewwel ktieb. Sewwa, ġifieri il-kotba din l-avventura kważi kważi hekk qed naqsamha f'avventuri żgħar imma mbagħad hija wkoll avventura itwal li tibqa' għaddejja. Lesti? Tlaqna. Pinzett kienet fuq is-sodda. Kienet qed tħares lejn il-vażett bil-likwidu aħmar u taħseb f'dak li qalilha Sam. Għalissa tgħid xejn lil ħadd. Pinzett ma qalet lil ħadd, imma min jaf x'jiġri kieku tiftħu u xommu, jew kieku tixorbu. Tgħid għaliex Rebus Total ried jagħmel Rebus mill-familja tagħha. Bilfors li kien hemm xi gwerra antika bejn ir-Rebusijiet u l-Petotijiet. Fejn taqbad tfittex? Hemm bżonn nistaqsi lil Nanna Kanna, ħasbet. U dak il-ħin preċiż semgħet lil Nanna tgħajjat. Pinzett! Il-lezzjoni tibda dalwaqt! Ħabbit il-vażett fl-investa tal-imħadda, irranġat is-sodda u niżlet tiġri isfel. Nan, nista' nistaqsik xi ħaġa? Spara! Kif bdiet il-ġlieda bejn Tapetut u Rebus Total? Għadek żgħira. Mhux vera! Issa kbirt. Anki inti jien naf? Aha. Urini. Dak il-ħin daħlet il-mamà, li kellha burdata tajba u f'idha kellha kejkina taċ-ċikkulata. Jekk ittir waħdek, għandek kejkina. U jekk le, għandek kejkina xorta. U marret tan-naqa. Imma mamma, jekk intir, irrid insir naf fuq rebus total. Il-mamma qarset wiċċha. Nanna ħarket ftit imneħħerha. L-ewwel titgħallem ittir, qalulha t-tnejn f'daqqa. Isa, pinzett, urihom li taf ittir. Qabdet l-ixkupa, fissfsitilha xi ħaġa, melsietha ftit. Telgħet fuqha, salbet saqajha, iggrawfat idejha, għalqet għajnejha u qalet, Isa, xkupa tiegħi, tir, tir, tir sa fuq nett, nett, nett! U xvum! U dak kien l-ewwel kapitlu mis-sensiela Is-Ħaħar ta' Petut bil-ktieb li jismu Il-Wied tal-Lupu l-Aħmar. Nixtieq ngħidilkom li dawn l-istampi sbieħ sbieħ sbieħ sbieħ sbieħ għamlithom Deandra Scicluna. Grazzi!